So bod e yym bod yy sawl sa- sa- o,
Mari, wyt ti ar mute?
Pa mor hir ydw i di bod ar mute? Dim ond am chydig bach. OK.
Right, na i, na i just ail, well, hanner ail ddechrau. Croeso mawr i chi eto bore yma. Um, so fi yw Mari, dwi'n bennaeth ar Cymorth Crisnogol yng Nghymru. Um, ac ar ran y uh, tîm, um, mae'r tîm ar-lein uh, i gyd bore yma yn mannau gwahanol uh, yng Nghymru. Uh, Mae'r tîm wedi rhoi y uh, raglen yma at ei gilydd um, uh, i ni bore yma. Uh, felly ar ran y tîm, hoffwn ddiolch i chi am ymgynnull, um, ond hefyd, chi fod diolch i chi um, hefyd am eich ymgynnull ffyddlon yn dyfa um, yn y gwaith um, o fewn eich cymunedau, yn dod o pobl at ei gilydd um, i gefnogi uh, gwaith cymorth Cresnogol trwy'r byd. Um, wrth i ni ddechrau, mae'n mae amhosib yn dywe i ni anwybyddu digwyddiadau'r diwrnod, uh, digwyddiadau'r byd, a i ni'n cofio'n enwedig uh, pobl Ukraine. So be am i ni uh, just pl plygu pen yn sydyn uh, mewn gweddi? o Dduw ein Tad Nefol, yn ni'n torri yn calonnau yn clywed y newyddion am yr ymosodiad ar wlad Ukraine heddiw. O Dduw, byddai'n agos at bobl y wlad, a dod â cysur a diogelwch tywys dy heddwch di yn bwerus i'r sefyllfa heddwch bydd yn dod a gwrthdaro i ben yn gosedyn. Gweddïwn yn enw'r Iesu, y Strategydd Rhyfeddol, y Duw, y Duw arwrol, Tad yr Oesoedd, a tywyswch heddwch. Amen. Um, felly mae cyfarfod ni bore yma, um, yn ni'n gobeithio uh, gorffen tua chwarter wedi un ar ddeg, um, ychydig yn gynharach os medrwn ni, Byddai dibynnu ar pa mor chatty yw pawb am ar diwedd y cyfarfod. Um, um, I ni heb cynllunio i gael brec, um, ond wrth gwrs teimlwch yn rhydd i, i sefyll fyny a symud i gwmpas, uh, ond yn ni'n gobeithio byddwch chi'n gallu aros gyda ni um, tan diwedd y cyfarfod. Yym, yn edrych yn y chat box, mae uh, pobl dyn ni um, yn ei diymgynnull ar, um, ni wedi dod â cymunedau o'r draws Cymru at ei gilydd bore yma sydd mor wych yn dywe. Um, llawer ohonoch yn gwirfoddolwyr um, gyda cymorth gwyddol, gwirfoddolwyr cymorth Cresnogol, trefnyddion yn eich cymunedau, cynrychiolwyr eglwys ac yn gwneud gwaith um, mor ffantastig a ysbrydoledig i ymwneud â ymwneud pobl â gwaith cymorth Cristnogol. Mae'r cyfarfod yma bore yma yn un o dau gyfarfod mae'r tîm wedi gwneud wythnos yma. Buon ni'n cyfarfod yn gynharach yn yr wythnos hefyd, a mae'n rhan o ail gynhadledd cefnogwyr cymorth Cristnogol, yr un cyntaf oedd y llynedd. Yn anffodus, oedd does dim amser perffaith i ni gynnal cyfarfod fel hwn. Ni'n ymwybodol bod e'n pythefnos Masnach Deg ac mae e'n hanner tymor hefyd yndyw e, a ni wedi derbyn cwpl o ymddiheuriadau a chlywed bod rhai pobl yn ymuno â sesiynau gwahanol y gynhadledd sydd mor wych hefyd. A chi'n gwybod, manteisiwch ar gweddill y rhaglen heddiw a fory. Felly, allai symud y slaid ymlaen? A dyna ni, neis ac yn araf. Um, y bore yma, i ni'n mynd i gael golwg ar um, wythnos cymorth Cresnogol um, eleni. I ni'n mynd i ymweld â brodyr a chwiorydd um, sydd yn profi reality yr argyfwng hinsawdd yn Zimbabwe. 'y ni'n mynd i clywed yym straeon gan yym cwpwl o gefnogwyr yym cymorth Cristnogol yng Nghymru yy sydd yy wedi bod yy yn yn involved gyda digwyddiadau gwahanol yym neu yn cynllunio rhywbeth arbennig at wythnos cymorth Cristnogol eleni yym a ma' hwn yn fideo ni 'di paratoi o o flaen llaw. Yy 'yn ni'n mynd i rannu yym adnoddau gwahanol bydd ar gael yym ar gyfer wythnos cymorth Cristnogol. uh, ac uh, yn ni hefyd yn mynd i rannu cwpl o um, syniadau ac adnoddau um, plant a ieuenctid ac os bod yna digon amser yn y diwedd, uh, yn ni'n mynd i agor i fyny ar gyfer uh, chydig o trafodaeth ac i ymateb i unrhyw gwestiynau. Right, wrth gychwyn, rydym am fyfyrio ar natur ein cyfarfod ymgynnull y bore yma. trwy darllen geiriau o actau dau. Roedden nhw'n dal ati o ddifri, yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rannu popeth, yn, yn bwyta a dathlu swper yr, ag, yr arglwydd, ac yn gweddïo gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn eu plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwerthiau rhyfeddol, oedd yn dangos fod Duw gyda nhw, Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo eu bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu ei eiddo er mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Mae ymgynnull yn peth pwysig, yn dyw e? Chimod, fel i ni bore yma, fel i chi, yy yn gwaith cymorth Cristnogol yn eich cymunedau um, ar draws Cymru, mae ymgynnull yn cael effaith uh, rhyfeddol. Wrth ymgynnull, um, yn ni'n ni um, yn ni'n dod at ein gilydd um, o gwahanol mannau, ond gan gofio ein bod ni'n rhan o un corff. Ni'n cofio hefyd bod y ch'mod cyfanswm neu swm ein gweithredoedd ni wrth ymgynnull, ein syniadau, cefnogaeth, adnoddau, ein amser, mae hwn i gyd yn golygu effaith anhygoel ac ar diwedd y dydd yn dod â bendith i bywydau trwy'r byd. Ac actually mae gweithredoedd ni i gyd yn golygu mewn rhyw ystyr ein bod ni'n ymgynnull neu yn cyd-sefyll yn dife gyda, gyda rai mewn sefyllfeydd o dlodi ac anghyfiawnder. A oherwydd eich cefnogaeth, um, Mae cymorth Cristnogol yn medru ymgynnull gyda y cyd-sefyll gyda pobl mewn sefyllfeydd o anghyfiawnder tlodi. Wrth i Haiti gael ei daro gan daeargryn nôl yn yr haf, gan storm, uh, gan stormydd, llifogydd, flash flooding, mudslides, uh, yn dwyn bywydau miloedd, yn anafu a dadleoli miloedd fwy, roedden ni trwy ymgynnull a cyd-sefyll, roedden ni gyd, um, roedden ni yna, yn dod â bwyd, dŵr, lloches, triniaeth meddygol, meddygol uh, yn rhoi pobl um, yr, um, y gallu i goroesi a hefyd bod gyda nhw i ailadeiladu hyd yn oed yn llawenhau yym gyda rai lle oedd eu tai gwrth daeargryn wedi aros yn gadarn. Tra bod pobl yn llefydd fel De Sudan yn gwynebu newyn oherwydd Covid, oherwydd gwrthdaro, oherwydd yr argyfwng hinsawdd, rydyn ni, trwy ymgynnull, rydyn ni yna, trwy'r apêl Newid Byd Eang, i ni wedi gallu bod gyda cymunedau yn rhoi bwyd, arian parod, dŵr glân i yfed, PPE, offer pysgota, yn dod â hadau ac offer i deuluoedd i addasu ac i ailadu bywydau. wrth i Affganistan hefyd fod mor agos i newyn difrifol heddiw ac yn gwynebu gaeaf caled, rydyn ni, trwy ymgynnull, rydyn ni yna yn sefyll gyda rai sydd yn gwynebu sefyllfeydd allen ni ddim dychmygu, yn dod â bwyd, bwyd a bwyd ac adnoddau brys i blant a teuluoedd yn cefnogi cefnogi um, cefnogi um, adnoddau meddygol yn helpu teuluoedd wedi eu datleoli i gadw'n dwym ac i gael digon o fwyd a dŵr glân. Ac mewn cymuned, yn cymunedau fel Kenya sydd yn gwynebu realiti'r argyfwng hinsawdd, rydyn ni yna trwy ymgynnull, yn adeiladu gwydnwch, yn grymuso cymunedau i addasu trwy hyfforddiant, i ailadu, ailadeiladu bywoliaethau ac i gweld teuluoedd yn ffynnu. Felly, i ni diolch i chi am eich am y gwaith yma, am ymgynnull gyda ni mor ffyddlon, ac i ni diolch i Dduw hefyd ynddyn ni yym am chimod am y cyfle i ni fod yn rhan o gwaith fel hwn yn dod ac urddas cyfiawnder um, i cymunedau. Gweddion, uh, gan ddilyn y geiriau yn actau. O Dduw ein Tad Nefol, diolchwn i ti am y cyfle i ymgynnull, ac yn ni diolch i ti am ein ymgynnull am y cyd-sefyll trwy gwaith Cymorth Cristnogol gyda'r brodyr a chwiorydd sydd yn profi effeithiau dwys anghyfiawnder tlodi fel yr eglwys cynnar yn Actau. Helpa ni, O Dduw, i ddal ati o ddifrif. i ddysgu, i rannu a gweddio, llenwa ni o Dduw gyda'r ymdeimlad o ryfeddod dwfn am dy waith di yn y byd, a helpa ni mwy a mwy i fod wir yn un teulu sydd yn rannu popeth gyda'n gilydd ac yn helpu pwy bynnag sydd mewn angen. Amen. drosodd i ti, Dyfe. Diolch.
Diolch yn fawr, Mari, a bore da i bawb. Os gair sleid cyntaf, diolch yn fawr. Tydy cymorth Cresnogol ddim yn siarad am newid hinsawdd mwyach. Bellach, mi rydan ni'n sôn am yr argyfwng hinsawdd. A mae hi'n argyfwng i bob rhan o'r byd, wrth gwrs, Mae o'n newid patrymau'r tywydd, mae o'n gwneud bywyd yn anodd i gynifer o gymunedau, yn gyfoethog ac yn dlawd fel ei gilydd. Ond wrth gwrs, fel yr ydan ni'n gwybod, y bobl dlota sy'n gorfod ymdrechu fwya. Ac mae hymdrech nhw yn rhy aml o lawer yn ymdrech er mwyn goroesi. Ac mae hyn yn wir am Simbabwe, y wlad sydd dan sylw Wythnos Cyfoeth Cristnogol eleni, fel mae Mari wedi sôn. Mae effaith yr argyfwng hinsawdd ar Simbabwe yn ddifrifol. Mae tyfu bwyd yn llawer, llawer mwy anodd yno nag oedd o, ac yn wir i rai mae tyfu bwyd bron yn amhosib. Mae saith o bob deg merch yn Simbabwe yn dibynnu ar amaethyddiaeth er mwyn ennill bywoliaeth iddyn nhw'u hunan ac er mwyn gofalu am'u teulu. Saith o bob deg merch ble mae tyfu bwyd bron yn amhosib. Dim rhyfedd felly bod ni'n galw hyn yn argyfwng. Y wraig sydd ar y sgrin ydy Jessica. Sori, da ni dal ar yr un sgrin, Helen. Diolch. Os gan ni fynd yn ôl i'r sleid. Na fo, hwnna dwi eisiau. Diolch. Y wraig ar y sgrin ydy Jessica a'i phlant. Mae Jessica yn gorfod gweithio yn galed ar ei ffarm er mwyn gofalu am ei theulu. Ond y gwir ydy, dim ots pa mor galed mae hi'n gweithio, mae'r argyfwng hinsawdd yn golygu na all hi byth weithio yn ddigon caled er mwyn gofalu am y teulu. Un blwyddyn, meddai hi, chawson ni ddim glaw. fe losgodd yr haul crasboeth fy nghnyda wrth iddyn nhw flodeuo. Roedd o mor boenus a di-galon. Mae sychder wedi dwyn y gallu i ofalu am ei theulu oddi arni hi. Maen nhw'n aml yn gorfod byw ar un bowlen o uwd y dydd. Yn aml, medda Jessica, fe awn ni i'r gwely ar stumog gwag. Mae'n boenus anfon y plant i'r gwely yn llwglyd. Mae Jessica yn newynu. Mae hi'n newynu am fwyd ac yn newynu am y cyfle i ofalu am ei theulu i hun. Os cai'r sleid nesaf, plis, Helen. Yr ateb i'r argyfwng hinsawdd, wrth gwrs, ydy gweithio tuag at gyfiawnder hinsawdd. Ac un agwedd holl bwysig ydy sefydlu cronfa ariannol fydd yn helpu gwledydd tlawd i fynd i'r afael â'r colledion a'r difrod y mae'r argyfwng wedi i greu. Ac fel gwlad gyfoethog, sydd wedi gwneud llawer iawn mwy na'r gwledydd tlawd i greu'r broblem yma yn y lle cyntaf, mae'n bwysig yn bod ni yn galw ar yn Llywodraeth i gyfrannu at y gronfa hon. Ond wrth gwrs, mae angen i ni fod yn gweithio ar y ddaear. A dyna'n union y mae Partneriad Cymorth Cristnogol yn ei wneud yn Zimbabwe. a thrwy bartneriaid fel y Community Technology Development Organisation, mae Cymorth Cristnogol yn helpu ffermwyr i addasu i amodau newydd yr hinsawdd. A hada sy'n wydyn i sychder yn cael ei defnyddio ac yn rhoi cnwd llawer gwell mewn cyfnodau o, lawogy, o lawogydd prin, fel y gwelwch chi yn y llun hwn. Os cair sleid nesa, uh, Helen, please. Dyma Janet. Mae Janet yn 70 oed ac yn nain, neu'n fam gi. Dwi'n sylwi bod yna ambell un o'r de hefo ni bore yma. Mae Janet hefyd yn gwybod am adegau o newyn yn ei bywyd. Ond trwy wnaeth partneriaid cymorth Cristnogol, mae hi wedi gallu troi i thir sych a chyllid i fod yn ardd yn llawn llysiau. Wrth gwrs, fel Jessica, mae Janet hefyd yn gorfod gweithio'n galad. Ond yn wahanol i Jessica, mae gwaith calad hi'n talu. Oherwydd yr hadas sy'n sychder wedyn ac oherwydd y storfa newydd sydd ganddi hi i gadw bwyd mewn cyfnodau o ddigon. Mae'r storfa yn golygu y gall hi a'i theulu oroesi'r cyfnodau sych, fydd heb, heb os, yn cyrraedd eto. Ac os cai'r sleid ola rwan, Helen, please. Mae fy mywyd yn newid, medda Janet. Mae'r prosiect hwn yn yn codi ni i fyny. Roeddan ni'n ddiolchgar. Mae o'n fy ngwneud i'n hapus gweld fy nheulu yn gryf ac wedi i bwydo yn dda. Mae Duw yn rhoi nerth i mi aredig fy nghau er mwyn helpu fy nheulu. Wrth gwrs, tydi'r argyfwng hinsawdd ddim wedi diflannu, a dydy'r argyfwng hinsawdd ddim yn mynd i ddiflannu. Ond gyda'ch help chi yn ystod wythnos cymorth Gristnogol eleni, fe allwn ni roi'r offer i'r bobl fel Janet a Jessica i oroesi ac i ffynnu yn ei hinsawdd lem. Diolch.
Diolch, Dyfed. Um, o, fi'n siŵr ni'n gyffroes iawn ar gyfer yr wythnos nawr. Mae'r stori yna'n ys yn ysbrydoli ni, yn tydi? A mae'r cyd-destun wedi bod yn newid yn enwedig ymhlith codi arian. A mae'r fideo nesaf yma, dwi'n gobeithio fydd e'n Ddiddorol i chi. Diolch o galon i Andrew ac i Elaine am siarad gyda ni. A mae'r fideo yn sôn am codi arian fel unigolion. A mae hwn yn, uh, dyna beth oedd rhaid i nifer wneud blwyddyn diwetha. A gobeithio bydd hwn yn gallu rhoi syniadau i chi. A mae, fi'n siŵr bydd chi'n cytuno dy fi, ar ôl gwrando i'r fideo yma, mae mae'n gyffroes iawn i weld beth mae Andrew yn enwedig uh, yn bwriadu gwneud. Felly, diolch Helen, os fedri di ddechrau'r fideo.
Wel, diolch o galon i chi gyd am ymuno gyda ni heddiw yma, a dwi'n mor hapus fod Andrew ac Elaine yn mynd i sgwrsio gyda ni heddiw am heriau codi arian unigol. A mae Andrew yn weinidog yn y gogledd yn Llandudno ac Elaine yn ysgrifennydd ar grŵp Llambe. Diolch o galon i chi dau am ymuno gyda ni heddiw. Uh, yn gyntaf, gallwn ni sôn, uh, wel, mae Elaine yn neud nath Elaine sialens blwyddyn dwetha os dwi'n gywir a ma' Andrew yn myn' i cerdded blwyddyn yma so dyna'r dyna'r syniad 'yn ni'n ca'l rwbeth o blwyddyn dwetha a rwbeth sy'n ca'l 'i paratoi ar gyfer blwyddyn yma. Felly Elaine i ddechre diolch am ymuno 'dy ni. Fedrwch chi ddweud tipyn bach am be' nathoch chi y blwyddyn dwetha? Wel, mae rhaid i fi gyfaddu'n syth nad yn sialens i oedd hi, ond yn sialens ni fel fel criw yn yn Llambed. Iawn. Um, oedd Cymorth Cristnogol yn ganolog wrth gwrs wedi wedi cyflwyno'r her yma o gerdded 300,000 o gambe. Um, ac uh, yn yn cyfarfod ni nôl y mis Mawrth llynedd, y cyfarfod blyn, i ni'n arfer i gynnal bob blwyddyn i gynllunio yn gweithgaredd um, wythnos Cymorth Cristnogol. O'n i chydig bach yn betrus oherwydd wrth gwrs oedd oedd hi wedi bod yn gyfnod Covid, o'n i ddim wedi gallu llwyddo i wneud dim yn ystod y flwyddyn blaenorol yn ugen ugen. Yeah. Um, ac um, pan glywson ni am yr, yr her 300,000 o gamau yma oedd yn cael ei chyflwyno yn ystod yr wythnos llynedd, fel wy'n gweud, oedd, oedd na chydig bach o, o bryder, chymod, o, o hwyrach, ia, mae rhaid ni drio ond a newn ni lwyddo. Ie. Wnaethon ni fynd amdani, um, a, a beth ddigwyddodd oedd bod, um, bod ni wedi llwyddo i wneud y cerdded mewn gwahanol ffyrdd. Fi oedd na unigolion yn cerdded, um, fi oedd na deuluodd yn cerdded gyda'i gilydd, ac wedyn mi ddeithon ni'n hyd fel grwpiau enwadol neu grwpiau yn gysylltiedig â chapelu ac eglwysi hefyd. O, gwych. Ac, um, Wnaethon ni, wnaethon ni anelu yn y lle cyntaf, wrth gwrs, at um, gyflawni'r 300,000 o, o gamau fel criw, fel pwyllgor um, yn Llambed. Ond uh, nath un o'n aelodau ni ar, yr, ar noson y cyfarfod na ym mis Mawrth. Weithio, mae rhaid i ni fod yn fwy, fwy beiddgar na hynny. Mae rhaid i ni fynd am 700,000 a hanner o, o gamau gan bod Cymru Cresnogol yn dathlu pen blwydd yn 75 llynedd, wrth gwrs. Felly, oh, syniad da. Felly, nifer o'n o'n i'n meddwl, wel ie, syniad da, ond o, o jiw jiw, i ni'n mynd i lwyddo i ddod i ben nau. Uh, ond mi wnaethon ni uh, lwyddo. I, I chi eisiau fi fi mlaen i sôn siwt, siwt, siwt nath bethau ddatblygu? Ie, yeah, one, ie, yeah, ie. Yeah. Gyda'r ymdrechion unigol a'r cyd ymdrech yma um, gyda grwpiau, wnaethon ni gerdded 300,000, um, wnaethon ni gyflawni'r 700 a hanner, tan i groesi'r miliwn, ac oedd na gynnwrf mawr i gael. Ac oh, erbyn, wow. erbyn y diwedd, erbyn diwedd wythnos Cymorth Christnogol llynedd, o'n i wedi llwyddo fel criw yn Llambed a'r pentrefi um, yn y cyffiniau i groesi 3 miliwn o gamau. O, oh, waw. Oedd yna deimlad o fuddugoliaeth a llwyddiant mawr erbyn hynny. O, oh, oh, mae hwnna'n stori gwych, achos mae unigolion yn neud rhywbeth, ond hefyd unigolion o fewn y grŵp ynde? Mae hwnna'n braf iawn. Ac a, Andrew, beth ydych chi'n mynd i wneud blwyddyn yma? Dwi'n dwi gyffroes iawn i glywed eich stori chi.
Wel, fel llywydd y, um, y grŵp yma um, yn, yn, yn Llandudno, oedd yn amlwg blwyddyn yn ôl, fod doedd neb yn codi bres oherwydd oedd y rhaglen o wyth, um, gweithgareddau yn ystod wythnos cymorth Gristnogol yn tueddu fod um, coffee mornings ym mhob yeah. man. um, doedd neb yn gallu ei dal nhw, felly um, dyna pam o'n i'n meddwl dylwn ni'n gwneud rhywbeth um, i codi ysbryd y bobl yn y awyr agored, ac mewn gwirionedd, Nathan, achos cawson ni, oeddwn ni'n cedda gyda'n gilydd ym mis Goffennaf. Ie, yeah, nes i fwynhau hwnna. Yn union, fel rhan o relay o Abertawe i Bryste, fel, fel, um, fel rhan o'r, chymod, y, y relay y COP26, Ie. Yym, jyst mewn diwrnod a cerdded efo pobl wahanol, oedd hynny yn yn brofiad wych. Felly o'n i'n meddwl, wel, efallai dylen ni yym aildopi y patrwm hwnnw ac yn cerdded bob dydd o un man i'r llall. Yym, a daeth yym, a daeth... Wel, mae 'na mae 'na llyfryn yym dwi wedi pigo i fyny gan Mike Stevens, sef yym Castle Trail o O, ryw lyfli, lyfli. 22 castell o'r Waun i i c- i c- i yym i Caernarfon um, dros 20 diwrnod. A chi'n neud hwn ar ben eich hunan?
Felly, dwi'n drefnu'r peth ar fy mhen fy hun, ond gawn ni weld pwy sy'n mynd i, i troi fyny. Efallai chi'n gallu, gallu dod oh, i fyny. O, oh, fi siw fydd, fydd fy nyddiadur yn galluogi fi ymuno â chi, fi siwr. a Elaine, ch'mod, so ma' ma' nw'n ma' 'na cerdded yn digwydd yn y ddau sialens yndoes? oes ma' 'na tebygolrwydd. Hmm. O- o' 'na unrhyw yym anawstere dych chi yy o'dd o'dd 'na rwbeth 'di myn' o le neu o'dd popeth eitha ath e'n dda? Na ch'mo' yr yr yr prif anhawster i ni wi'n credu o'dd 'yn pryder ni ar y cychwyn. Ie. Yym oherwydd bod bod yn yn dilyn y cyfnod Covid ac yn y blaen, ac oedd, oedd Andrew yn sôn fyna am yr, um, y duedd i gynnal boreau coffi, wel beth o'n ni wedi bod yn neud yn Llambed ar hyd y blynyddoedd, o'n ni'r casgliad o ddrws i ddrws, chymod, ac o'n i yeah. sylweddoli yn ystod y blynyddoedd diwetha bod y cyfnod hynny'n dirwyn i ben hefyd oherwydd natur symudol y boblogaeth ac yn y blaen. Um, Felly yym ie yr yr pryder ar y cychwyn ond wedyn sylweddoli bod 'na ffyrdd eryll yym fwy cymunedol, fwy cyffrous, fwy cyfoes o godi arian ac fe lwyddon ni i godi yym bron iawn 6,000 a hanner o bunne. O, hwnna'n hyfryd. Fi'n falch chi 'di dweud hwnna achos yn yr yn y sgwrs Saesneg ces i nes i anghofio gofyn i'r gŵr faint nath nhw godi. So diolch am rannu a Andrew, ydych chi'n nerfus o gwbl am y dro?
Dwi'n nerfus am, am, am mynd ar goll, achos um, dwi ddim yn dda yn, yn, yn darllen llyfrau fel hyn, yn, yn, yn cant y cant. Ac wrth gwrs mae tywydd yn mis mae gall fod yn, yn wlyb, ond um, Felly, ond ar wahân hynny, a, a falle dyn ni'n tueddu fod 15 milltir y diwrnod, felly bydd hynny'n tipyn bach o her,

Elaine, nôl ato chi, chywed, er eich bod chi'n rhan o, chi, chi, mae'n amlwg eich bod chi'n grŵp sy'n cefnogol iawn o'ch gilydd, chywed, yn y, chywed, rhywbeth fel mae Andrew yn ei nawr, sialens unigo, be, be chi'n meddwl yw manteision uh, rwy'n yn neud rhywbeth ar ben ei hun yn hytrach i gweithio yn y grŵp, os na manteision, chi'n meddwl? Wel, wrth gwrs, wy'n cymryd, er, er, bod, er bod chi'n mynd i gerdded ar y pen eich hun, Andrew, Um, Wy'n wy cymryd bod chi hefyd yn croesawu pobl sy'n ymuno gyda chi ac yn gallu hel nodwyr ac yn y blaen hefyd. Felly, um, beth, beth ddysgon ni llynedd, wy'n credu, yw bod yna fantes mewn gwneud rhywbeth lle gall bobl gyfrannu yn y ffordd sy'n fwy ac cyfforddus iddyn nhw. Yeah. Felly, oedd rhai ohono ni yn lico cerdded ac yn cerdded gryn dipyn, a wnaethon ni gyflawni Lot o gamau. Bobl eraill wedyn, falle ddim yn yn gerddwyr wrth reddf, ond pawb yn pitro miwn ac yn wneud beth bynnag o'n nhw'n gallu ac yn mwynhau i wneud, chimod? O, ma' hwnna'n, ma' hwnna'n braf, yndi, ie. Achos mewn ffordd, mae dyna sut mae chi, er, os chi'n ei rhywbeth ben eich hunan, mae'r grŵp dal yn cefnogi wedyn, ynddo, a maen nhw'n gallu cymryd rhan. Mm. O, ie. Yeah. Wel, Dyn ni wedi sôn nawr am y straeon, a ni wedi sôn am natur y sialens uh, fel grŵp neu fel unigolyn. Elin, chod, beth, beth am y pethau ymarferol? Uh, sut nathoch chi gasglu'r arian blwyddyn diwetha? So dde'n amser caled yn doedd gyda Covid y pethau. O'ch chi'n defnyddio rhywbeth ar y, ar y we neu oedd e modd traddodiadol? Am y tro cynta yn Llanbed, wnaethon ni ddefnyddio Just Giving. O, gwych.
Um, oedd yn llysorydd gweithgar iawn i Deborah Angel yn gyfrifol am weinyddu'r er dudalen. Uh, felly oedd ni'n galluogi bobl i roi yn rhithiol, yn tyfu ac yn hawdd. Um, ond fi oedd rhai eraill o'n ni hefyd yn... Uh, yn llenwi ffurflen nawdd hen ffasiwn draddodiadol ac yn, yn hel arian yn y modd hynny. Um, felly, a wnaethon ni ddefnyddio yn, yn rhwydweithiau lleol yn amlwg, a hefyd yn papur bro, papur bro uh, clonc, sy'n un reit fywiog yn yr ardal yma, i ledu'r gair. Um...
O, mae hwnna'n wych. So, Mae'r ma dulliau newydd, ond hefyd y dulliau traddodiadol o hyrwyddo a casglu. O, mae hwnna'n wych. Mae angen i gyd copïo Llambed dwi'n meddwl. A Andrew, ydych, ydych chi'n um, Luddite? Neu ydych chi'n mynd i ddefnyddio y dulliau newydd ma neu'r dulliau mwy traddodiadol i godi arian?
Yn debyg i Elaine trwy Just Giving a Facebook, dwi'n credu, cyhyd â amlenni O, ie. Y dyddiau hyn, wrth gwrs, ni'n tueddu talu pob dim efo jyst um, y cerdyn, ond ydyn. Ond yeah. um, fi ddim yn siŵr bydd yna digon o signal i mi cario y, y peiriant um, um, i chymod, fel chi'n galw, jyst i dangos. Tap simple, ie. Yn gwmwys, ie. O, na, ond mae'n... O, diolch i'r ddau o chi am, am siarad a rannu. Um, Elin, os na, os na rhyw air o, o, neu tip gyda chi Andrew cyn i fe fynd ar ei antur. Do, jyst pa draw ysgidiau a joiwch mas draw um, Andrew pob hwyl i chi a wedyn fe digon o candle mint cake a chocolate ac yn y blaen. O, mae, yeah, mae candle mint cake yn bwysig iawn. o, diolch o galon a diolch i chi am rando i ni a os oes unrhyw cwestiynau ydych chi am yr

pasio mlaen nawr i Eleri. Diolch.
Helo bawb, um, dwi a Dyfa jyst yn mynd i gael chat bach fel bod chi'n gallu dod i fy nabod gan fy mod i'n eitha newydd.
Uh, Wel, bore da eto, ac uh, da ni wrth yn bodd yn y tîm yn medru cyflwyno Eleri i chi fel aelod wyau newydd y tîm, uh, Eleri Haf Alter, sydd yn byw yng Nghyffiniau Cardydd ac yn, ac yn gweithio yn yn swyddfa ni uh, yng Nghaerdydd. Eleri, croeso cynnes i chdi'n ffurfiol ac yn gyhoeddus i'r tîm yng Nghymru. Um, ers faint wyt ti wedi bod hefo ni hyd yma? Ychydig dros dau fus uh, mor belled. Um, yeah, mae wedi bod bach o whirlwind i fod yn onest, lot o ddysgu, ond mae wedi bod yn braf. Ie, yeah, mae ma, ma dau fus wedi mynd heibio yn, yn, yn sydyn iawn, mae'n teimlo fel bod chdi wedi bod hefo ni'n yn fwy na hynny wrth i chdi fwrw i mewn i'r gwaith. Be wyt ti'n ei fwynhau am y gwaith wyt ti'n ei wneud? Dwi'n mwynhau'r amrywiaeth um, yn fy swydd brose, uh, wel, blaenorol. Um, doedd dim lot o amrywiaeth, fydde'r un hyn beth bob dydd. Ond gyda cymorth Cresnogol, mae cymaint o amrywiaeth. Bob dydd dwi'n gwneud rhywbeth gwahanol, bob dydd mae rhyw ymholiad wahanol a dwi'n parhau i ddysgu pethau newydd. Er, mae fe'n ddau fi, so mae loads ar ôl i ddysgu, ond ie, yeah, sa'n gweld stop ar hwnna. Na, mae dysgu pethau newydd bob dydd yn, yn bwysig. Mae'n cadw ni'n ifanc, yn oed pe da ni yn ifanc, uh, Eleri. Beth am i ni ddysgu chydig bach mwy amdano chdi fel person? Uh, lle ges ti dy enni a, a, a lle, lle ges ti dy fagu? Ges i fy, fy ngeni yng Nghaerffili a wedyn um, pan o'n i tua tair blwydd oed nes i symud i Gastell Nedd um, a ie, yeah, byw yng Nghastell Nedd trwy gydol fy mywyd wedyn nes mynd at y brifysgol. A beth am dy addysg di, ysgol di? Es i ysgol gynradd ca yn Castell-nedd. Dwi'n cadw dweud Castell-nedd, nid Castell-nedd oedd e. Tylerin. Um, Castell-nedd oedd y rivalry um, rhwng Castell-nedd a Tylerin. Um, a wedyn es i ysgol uwchradd y Slyfera a es i'r brifysgol wedyn y Mangor. So dwi wedi bod yn y de, Powys a Slyfera wedyn y gogledd. Da iawn, mae'n ma dda teithio drwy Gymru. Be nes ti astudio yn y Brifysgol ym Mangor Eleri? Nes i astudio Cymraeg yn y Brifysgol ac ar ôl i fi orffen nes i dreulio blwyddyn um, yn, yn y gogledd ym Mangor, jyst yn teithio gwmpas capeli yn ei blwyddyn gap gyda un y bydyddwyr.
Da iawn, felly ti wedi dod nabod um, eglwysi'r gogledd yn dda iawn, eglwysi'r bydyddwyr sydd, sydd yn dda. Sut fysa ti'n deud, ti, ti'n cyffwrdd yn fanna bod chdi wedi bod yn gweithio hefo'r bedyddwyr yn y gogledd, sut fysa ti'n deud bod y ffydd di yn dy helpu di yn dy waith? Swn i'n dweud swn i'n ymfalchio yn y gwaith dwi'n neud lot mwy oherwydd fy ffydd. Um, chi'n mo, fel Christian, dych chi was yn trio bod y fersiwn gorau o'ch hunan dych chi'n gallu bod er os efe byth yn cymharu um, ar, ar aberth dyn ni wedi cael. Um, ond dwi'n hoffi dwi dwi yn ymfalchïo yn y ffaith mod i'n hoffi wneud y job gorau dwi'n gallu. Um, a dwi'n gobeithio bydd hwnna byth yn stopio, achos dwi'n meddwl bod um, parhau i fod y fersiwn gorau ydych chi'n gallu parhau a gwsau at Christ a Dyw um, yn rhywbeth hyfryd i wneud ac i wneud e mewn elusen fel cymrodd Cresnogol, mae hwnna jyst yn ffraint.
A wyt ti ar fin mynd i mewn i dy wythnos cymorth Cristnogol cynta un fel aelod o staff? Be sy'n gyffroes i chdi yn y cyfnod yma a, ac am yr wythnos? Dwi byth rili wedi bod ynghlwm ag eglwys sydd um, yn neud wythnos cymorth Cresnogol. Felly dwi'n dysgu lot ar hyn o bryd um, o amgylch ti'n bod, beth chi'n neud, sut mae pobl yn co codi arian, Yym, a nawr dwi'n dysgu pethe am timod stwff behind the scenes fel petai. Yym, felly dwi'n edrych ymlaen at ddod yym i nabod y systemau rili a yym yr amrywiaeth o bethe a sut mae'r codi arian yn cael ei ddefnyddio yym a'r wel y bobl dyn ni'n dyn ni'n hysbysebu y flwyddyn yma, Janet, Jessica a Jarina.

Nawr, um, gobeithio bod hwnna wedi bod yn introduction bach neis i chi o bwy ydw i. Um, dwi nawr yn mynd i jyst wneud rhyw fath o gyflwyniad bach. Um, gobeithio fy mod i ddim yn mynd i roi gormod o wybodaeth i chi, ond os oes unrhyw gwestiynau, jyst rhowch nhw yn y chat a newn ni ddod at nhw um, at y diwedd. Nawr, dyma'n manylion cyswllt. Um, so swn i yn awgrymu bod chi'n cymryd nodyn ohonyn nhw. Um, mae yna dîm o ddwy o'n i yn y swyddfa yng Nghaerdydd, so dyna swyddfa Cymru. Um, a yeah, mae'r tîm yn cael ei arwain gan Helen sy'n gwneud y sleid sy'n ni heddi. Nawr, os ni'n symud ymlaen. Nawr, mae ganddyn ni ymgyrch um, colled y difrod. Mae Dyfed a Mari wedi sôn am hwn, um, ond o'n i jyst eisiau tynnu eich sylw at y ffaith bod yna ddeiseb ar ein gwefan, um, a mae'r ddeiseb um, jyst er mwyn um, cael rhyw gronfa um, am y rai sy'n llai ffodus, y rai sydd ddim rili'n um, siwa, cyfrannu tuag at um, y difrod hinsawdd, yr argyfwng hinsawdd. Um, ond nhw sy'n cael eu heffeithio y fwyaf ohono fe. So um, mae'r ddeiseb er mwyn cynnal cronfa um, a fyddai'n ei galluogi nhw um, i, well, i, i drio dod yn ôl o'r colled a'r difrod maen nhw'n profi. Nawr, os 'dyn ni'n mynd i'r sleid nesa', dyma'r pethe newydd, yym neu pethe sy' 'di cael eu yym newid ychydig am yr wythnos y flwyddyn yma. Dwi am sôn am bob un ohonyn nhw, ond eto unrhyw gwestiynau, rowch nhw yn y chat a wnewn ni ateb nhw. Yym ma' 'na lot, ond dwi'n gobeithio fod e ddim yn ormod i chi heddi. Nawr, y peth cyntaf yw'r ffurflen dychwelyd arian. Dwi'n siŵr bod chi'n lot fwy cyfarwydd â hwn na fi um, ar hyn o bryd, ond mae fe'n ofynion cyfreithiol um, am unrhyw ad arian sydd wedi cael ei godi wrth fynd o DED neu gyda amlenni dosbarthu'n unig. Um, maen nhw'n gallu bod yn bach o boen o beth dwi wedi deall, um, a dwi yn ymddeheuro am hwnna, ond gan bod nhw'n ofyniad cyfreithiol, yy, does dim ffordd o gwmpas hynny. Um, maen nhw'n ffurflenni defnyddiol iawn i ni, mae fe'n dweud lot i ni am sut ych chi'n codi'r arian, pwy sydd ynghlwm â hynny, um, a bod, mae faint y swm a phethau felly. Um, felly, sy'n ni yn awgrymu, hyd yn oed os nad ydych chi'n codi'r arian trwy'r um, ffurf yna, bod chi'n eu defnyddio nhw, um, jyst achos mae fe'n ddefnyddiol iawn i ni. Nawr, mae yna ffurflen uniaith Saesneg um, yn dod yn mhac y trysorydd, a mae hwnna'n cael ei anfon yn automatic gyda um, unrhyw ddeunyddiau cymorth Cresnogol, um, a mae amlen prepaid yn yn y pac yna hefyd er mwyn ei anfon yn ôl atyn ni. Ac yn yr amlen yna, yn wahanol i flwyddyn diwetha, dych chi'n gallu anfon popeth yn yr amlen yna. Um, dwi'n deall yn blynyddoedd blaenorol, dych chi wedi gorfod falle anfon pethau at dri cyfeiriad gwahanol sydd ddim yn ideal. Um, ond mae popeth yn gallu mynd yn yr un amlen i'n swyddfa ni yn Llundain. Nawr, mae'r ffurflen yna'n uniaith Saesneg. Mae yna ffurflen Gymraeg, wel mae fe'n ddwyieithog a mae fe ar ein gwefan. Mae link i honno yn um, pac y trysorydd. Um, so byddwch chi'n cael hwnna gyda unrhyw ddeunyddiau da chi'n archebu. A mae'n well gyda ni'r un digidol jyst achos ma' fe'n lot haws yym i ddefnyddio, timod ma'r cywirdeb yn well o ran ddim yn gorfod deall llawysgrifen. Yym does dim raid i ni gyflogi pobl i ddarllen nhw a wedyn ma'r broblemau o yym trio ffeindio pobl sy'n gallu gwneud hwnna ac yn siarad Cymraeg, yym ma' popeth yn mynd i fod yn awtomatig ar y system, yym a bydd hwnna jyst yn help. Ond ma' hwnna'n ddigidol, yym sydd hefyd yn golygu os dach chi'n anghofio tan y funud olaf, yym dach chi'n gallu ei lenwi ar y we. Nawr, mae e-amlen dyn ni uh, flwyddyn yma, so amlen electronig, a gyda hwn, dych chi'n gallu rhoi trwy Ceridin, um, so dych chi jyst yn chymod, clicio donate ar y we, fel, fel byddwch chi am stwff fel Just Giving. Um, a mae cymorth rodd wedi ei adeiladu i mewn i hwn. Mae'r cofrestru'n gyflym, mae fe'n syml um, a mae fe'n ffordd gwych jyst i, os ydych chi ddim mor gyfarwydd â hynny a pethau ar-lein, ond ydych chi eisiau ei treialu am flwyddyn. Um, ti'n meddwl, mae hwnna'n iawn i wneud. Um, mae yna banner Cymraeg wedi adeiladu a dyn ni'n ni, ni falch iawn am hwnna, dyn ni'n eitha dan ni 'di cyffroi yym a ma' QR code hefyd. Nawr mae'r e-amlen ond uh, yn gallu cael ei ddefnyddio yn wythnos cymorth Cresnogol, so dydy e ddim yn rhywbeth um, dych chi'n gallu defnyddio trwy gydol y flwyddyn, ond byddai'n sôn am ffyrdd arall ymhellach ymlaen. Nawr, dyma sut dych chi'n um, cofrestru. Byddwch chi'n rhoi um, yr organisation reference, y uh, cod eich, uh, eich grŵp neu'ch eglwys uh, yn y bocs yna. Nawr, os ydych chi ddim yn gwybod y cod, jyst cysylltwch a dyn ni'n fodlon ei rhoi, ond ydych chi yn hefyd yn gallu defnyddio y cod post um, a bydd e'n ffeindio'ch uh, well, grŵp neu eglwys wedyn a byddwch chi'n gallu mynd ymlaen gyda'r cofrestru. Um, dych chi'n gallu personaleiddio y URL. Um, mae hwnna'n cael ei wneud yn automatic. Chi'n gallu gweld bod fy enw i yna yn yr un cyntaf, uh, yn, yn y llun canol, sori. A ie, yeah, mae hwnna'n cael ei wneud yn automatic, felly os nad ydych chi eisiau chwarae gwmpas gyda hwnna, does dim rhaid. A wedyn ar y drydedd llun wedyn, dych chi'n gallu gweld y banner Cymraeg, banner Rhif 3. Nawr, os dyn ni'n mynd at y sleid nesaf, Dyma sut fydde fe'n edrych pan mae fe i gyd wedi ei gwblhau. So dych chi'n gallu gweld fyna y banner Cymraeg, y text sy'n gallu cael ei addasu, so chi'n gallu gwneud hwnna'n Saesneg neu'r Gymraeg, neu'r ddau, um, a wedyn dych chi'n gallu gweld um, yr opsiwn wedyn i, i rhoi arian fyna. Nawr, jyst o dan hynny, dych chi'n gallu gweld QR code. Dwi'n siŵr bod ni'n eitha cyfarwydd â nhw nawr achos maen nhw ar lot o ddrysau pan dych chi'n mynd mas oherwydd Covid. Um, y peth gwych am hwn yw bod chi'n gallu safio hwnna i'ch cyfrifiadur neu eich ffôn, printio nhw off, roi nhw ar um, slips a just dosbarthu nhw o gwmpas y gymuned, um, a wedyn bydd hwnna'n hwylus y pobl i roi yn electronig sy'n, wel, does dim rhaid i chi gyffrodd y garian wedyn sy'n bach yn saffach. Nawr, os ni'n mynd i'r sleid nesaf. So, dyma jyst sleid wedi rhoi at ei gilydd, a nes i fwynhau gwneud y sleid. Os mae Helen yn clicio eto, byddwch chi'n gweld pam, um, achos hwnna. Um, mae yna rhyw sgwâr bach wedyn yn y gwaelod ble dych chi'n gallu rhoi'r QR code um, sy'n golygu bod chi'n gallu rhoi'r slip yma ar eich amlenni um, a rhoi nhw trwy'r drysau. Mae pobl jyst yn gallu penderfynu rhoi gyda'r QR code wedyn yn lle um, rhoi yn yr amlen a wedyn mynd y fe i'r drop-off point um, neu chi'n ei gasglu wedyn ar ddiwedd yr wythnos. Um, os dyn ni'n mynd i'r sleid nesaf. Nawr, dyma'r ffordd arall um, i godi arian. Dyma y device tap simple wnaethon ni clywed amdani yn fideo Nathan. Um, nawr, mae hwn ar gael trwy gydol y flwyddyn. Felly, os hoffech chi seinio fyny am rhywbeth sy'n fwy um, all year round, um, yn hytrach na jyst yr amlen electronig, dyma'r ffordd i wneud e, neu dych chi'n gallu defnyddio Just Giving hefyd os ydych chi'n fwy cyfforddus da hynny. Mae QR codes hefyd yn cael eu cynnwys gyda GiveStar. Mae yna ddyfais ddigyswllt fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, a mae hwn yn rhywbeth gwych am ddigwyddiadau um, gwyneb yn wyneb, achos ydych chi'n gallu printio'r QR code yna a cael e yn eich mannau addoli, yn eich um, adeiladau cymuned, trwy gydol y flwyddyn, a mae pobl jyst yn gallu rhoi wedyn yn reolaidd bob tro maen nhw'n dod mewn, neu pryd bynnag sy'n gyfleus i nhw, really. A mae'r opsiwn yna gyda nhw trwy gydol y flwyddyn. Mae yna nifer o dempledu i ddewis ohonyn nhw. Dyn ni yn y broses o creu rai Cymraeg, byddai'n gwneud nhw. Um, felly fydden nhw lan cyn fwy hir, dyn ni'n gobeithio. Um, a ie, yeah, mae fe bach fwy cymhleth, dych chi'n gweld mwy o wybodaeth, ond mae fe'n rili really hawdd ar yr un pryd. Ond unrhyw gwestiynau am hynny, cysylltwch. Nawr, deunydd wythnos cymorth Cresnogol. Mae yna amlen archebu wedi ei gynnwys yn y pellwng pecyn cyswllt um, eglwysi. Nawr mae hwnna, wel dyla hwnna um, fod gyda chi erbyn diwedd yr wythnos hon. Os nad ydy e, cysylltwch â ni a newn ni edrych i mewn i hwnna a gwneud yn siŵr bod chi'n cael un. Um, ond pobl sydd yn trefnu pethau sydd, sydd yn cael y peth gennau yma. Nawr, mae llawer mwy o ddeunyddiau ar gael ar ein gwefan, gan gynnwys rai dwyieithog. Um, dych chi'n gallu llawrlwytho nhw fel, fel fain bynnag dych chi'n moyn, printio fain bynnag dych chi'n moyn. Um, a yeah, mae jyst lot mwy o ddewis. So, sy'n ni yn awgrymu bod chi'n mynd i edrych fanna. Um, mae hefyd gennym ni storfa newydd o'r enw Mosaic, um, a mae eu rhif nhw ar y sgrin. Mae nhw ar gael trwy gydol y flwyddyn. Um, dych chi'n gallu ffonio nhw a jyst archebu unrhyw ddeunyddiau um, cymorth cwsnogol, di hwnna ddim just am um, ddeunyddiau'r wythnos. Um, felly, ie, yeah, maen nhw'n hyfryd, maen nhw'n gwneud job da. Um, so, os ydych chi eisiau cysylltu, dyna'r rhif. Um, os ydych chi'n mynd i'r sleid nesaf. Nawr, maen nhw'n fwy o ddeunydd dwyieithog, o'n i jyst eisiau highlightio rhai i chi. So, ydych chi'n gallu gweld trefn y gwasanaeth fanna sy'n ddwyieithog, ydych chi'n gallu archebu hwnna, dwi'n meddwl, ar, um, ar, ar y, y, y, um, dwi'n anghofio'r gair ar y rhestr um, sy'n dod yn pecyn y trystorydd ar, ar y fforwm archebu yna, dych chi'n gallu archebu a fyny i gael rhai um, papur, neu dych chi'n gallu lawrlwytho nhw o'r wefan. So maen nhw ar gael yn y ddau ffordd, um, gyda rai ar y wefan. Yn amlwg, dych chi'n gallu e-bostio nhw i bobl, um, fel nad oes rhaid nhw brintio nhw a maen nhw'n gallu edrych arnyn nhw ar eu ffonau. Um, mae yna hefyd crysau T um, ar gyfer y her y 300,000 o um, gamau y mis Mai. Maen nhw'n ddwyieithog um, a dwi'n meddwl bod bod y crysau yn edrych yn ffantastig yym yn bersonol, ond yym pan dach chi'n seinio fyny yym i wneud y her yna, mae yna opsiwn os dach chi'n yym byw yng Nghymru, ac wrth i chi glicio ar hynna wedyn, mae fe'n eich m- fynd â chi i dudalen yym cofrestru arall sydd yn benodol am Gymru, a wedyn yym dach chi'n cael crys-t yn awtomatig fel rhan o hynny, ond dach chi yn cael... yym optio allan os nad ydych chi eisiau crys ti wrth gwrs. Nawr, mae yna, wel, amlenni newydd um, flwyddyn yma sy'n aml bwrpas, da chi'n gallu defnyddio nhw, wel, ie, yeah, i fynd o DD, dosbarthu'n unig neu i'r eglwysi. So, dyn ni'n gobeithio bod hwnna'n neud e'n haws i chi. Um, does dim rhaid archebu trwy amlen gwahanol, chi jyst yn gallu archebu'r un a mae fe'n wneud popeth. Um, felly os mae yna rai dros ben, dych chi jyst yn gallu defnyddio nhw am ryw um, ddigwyddiad arall dych chi'n gwneud um, ar ddiwedd yr wythnos um, neu rhywbeth felly. Mae yna slips, y slips gyda'r QR code sy'n gallu mynd gyda rhain er mwyn postio nhw di di neu dosbarthu nhw. Um, a ie, yeah, gobeithio bod hwn yn neud e lot yn haws i chi y flwyddyn hon. A nawr, dyn ni'n nôl at ein manylion cyswllt. So, um, dwi'n gallu eich helpu chi gydag unrhyw beth dwi wedi sôn amdani heddi, um, yn ogystal â newid eich manylion cyswllt, updateio y records o ran os ydych chi wedi newid eich um, swydd o, o ran um, y grŵp ydych chi'n gweithio ynddi, um, cysylltu gyda um, eich swyddog um, lleol, timod, dwi'n gallu helpu gyda hynny. Um, felly, ie, yeah, cymrech y uh, manylion cyswllt lawr a byddai'n falch i sgwrsio gyda chi um, rhyw bryd yn y dyfodol, dwi'n gobeithio. Ond, ie, yeah, unrhyw gwestiynau, rhywch nhw'n y chat a byddai'n dod nôl at chi gyda'r atebion. Nawr, dwi am drosglwyddo i Nathan i sy'n mynd i siarad am gwaith ieuenctid. O, diolch Eleri. Yn siŵr chi gyd yn cytuno o'r Eleri yn gwybod i stwff yn barod. Uh, mae'n braf cael hi ar y tîm. A gadewch chi ni nawr felly symud ymlaen at uh, gwaith plant ac ieuenctid. A mae'n cyfnod eitha cyffroes i ni fel tîm achos uh, mae rôl newydd ar fi'n dechrau, uh, mae adnoddau newydd ar gael, a hefyd mae yna, mae yna genhedlaeth newydd yn does ar ein wel, yn ein cymunedau, um, angen y genedlaeth newydd i fod yn ymwybodol o waith cymorth Christnogol, y, y, y gwaith pwysig. Felly mae hwn yn elfen holl bwysig yn ein gwaith a uh, dwi'n edrych mlaen i rannu tipyn gyda chi bor yma o beth nathon ni yn ystod y cyfnod clo, ond hefyd beth ni'n bwriadu wneud uh, blwyddyn nesaf. Um, mae lluniau yma ar y sgrin yn dangos esiampl i chi o'r gwaith nathon ni yn ddiweddar um, ar ochr chwyth i fi, fi'n mynd siŵr sut mae'n edrych i chi, ond ar ochr chwyth o'r sleid chi'n gweld uh, y plant a'r ieuenctid nath ymgynnull yn Abertawe, ar ddechrau y relay YCCN, Young Christian Climate Network, oedd yn cerdded o bob rhan o'r Deyrnas Unedig tuag at COP26 yn Glasgow. A dyna llun o'n ni ar, ar ddechrau'r siwrne yn Abertawe, a mae'r brecwast ar y gwylod fyna. A wedyn uh, ar y dde, um, chi'n gallu siwr fod gweld ar y, ar y llun ar, ar, ar y top yna, uh, yr artist Jeremy Thomas um, yn gwneud sesiwn llythyrau dros y greadigaeth gyda uh, plant yn y fenni. Oedd hwnna'n uh, uchafbwynt i fi i allu uh, mynd i weld yr ysgolion a gweithio gyda'r plant fyna. Lly, Helen, lli gael y sleid nesaf, os gwelwch yna. beth yw y, y llythyrau dros y greadigaeth yma? Wel, mae ma lot yn gofyn hyn. Os mae'n prosiect sydd wedi bod yn datblygu ac yn, e-, yn newid uh, dros y cyfnod uh, diweddar yma, a beth ddechreuodd mewn ffordd fel prosiect eitha syml uh, gyda plant, gwneud celf gyda plant er mwyn uh, i plant cael eu lleisiau eu clywed yn erbyn anghyfiawnder hinsawdd. Mae hyn wedi datblygu nawr i gynnwys eglwysi a chymunedau. Mae hwn ddim jyst yn rhywbeth i plant sy'n ei lluniau. Chwa, mae, mae hwn yn rhywbeth sydd ni gyd yn gallu cymryd rhan ynddo. Felly cael sleid nesaf, Helen, diolch. Felly beth yw e? Wel, mae'n mae modd y ceisio deall anghyfiawnder hinsawdd a siarad ang, ang, anghyfiawnder hinsawdd mewn cyd-destun diwynyddol gyda phlant, gyda disgyblion, trwy defnyddio celf. A mae hwn, mae hwnna'n rhan bwysig. Um, mae'n bwysig nodi fod yn brosiect i bawb. Mae nifer o adnoddau wedi targedu at blant i gynorthwyo creu celf, ond bwriad y tîm ieuenctid yw bod hyn yn rhywbeth sy'n gallu cael ei wneud ym mhob, gyda plant o bob oedran, gyda oedolion hefyd. Felly, er enghraifft, gallwch chi cynnal sesiwn fer yn eich dosbarth Ysgol Sul uh, i greu celf a dysgu am gyfiawnder hinsawdd. Mae'n adnoddau ar gyfer hyn. Neu efallai eich bod chi'n adnabod athrawon sydd eisiau um, cynllun gwerth ar gyfer uh, addysg grefyddol neu rhywbeth felly, mae adnoddau ar gyfer hyn. Neu falle bod chi fel eglwys sydd eisiau cynnal oedfa tipyn bach yn wahanol. Uh, mae yna adnoddau ar gyfer hyn hefyd. Felly, allwn ni gael y sleid nesaf a clic arall i gael... Um, dyna sut mae, mae yna dudalen yn y Gymraeg, mae yna ma dwy uh, werth, uh, cynllun gwers yn y Gymraeg, a mae rhain yn, wedi cael ei anelu at blant cyfnod allweddol 2 a mae'n gallu adda, cael ei addasu ar gyfer cyfnod allweddol 3 hefyd. A mae, e, chwa, ma' ma' 'na mwy o stwff yn Saesneg yy yn a- ach- achos dyna dyna sut mae anffodus dim yn gallu cyfieithu popeth. Felly mae'r tîm yn Lloegr wedi creu adnoddau i gynorthwyo creu y celf sy'n gallu cael ei lawrlwytho hefyd. Yy yn ogystal ag hyn, mae modd archebu yn rhad ac am ddim pecynnau sy'n cynnwys posteri, ac chi'n cael y, y sleid nesaf, Helen, diolch, uh, posteri a chardiau post er mwyn ysbrydoli neu lliwio'r muriau mewn ffordd pan chi'n neud y gwaith yma neu'n cynnal yr oedfa neu'n cynnal y gwers gyda uh, plant a phobl ifanc. A cafodd y posteri yma i greu gan deg artist o deg gwlad yn y byd, a mae'n bleser gallu dweud fod Cymru yn un o'r gwledydd yna, a cafon ni uh, yr artist unwaith eto, Jeremy Thomas, i, dyma enghraifft i chi o, o waith yn Panama, a chi'n chi gweld mae'r gwaith yn hyfryd, plant o Panama yn cyfrannu at y poster yma. Ac yng Nghymru, yym, Jeremy Thomas yn gweithio gyda ysgol uwchradd ac ysgol gynradd. Felly, y posteri yma, maen nhw mewn ffordd i fod i ysbrydoli chi i weld beth sy'n bosibl cael ei wneud yn y prosiect yma. Helen, alli gael y, y, y sleid nesaf? o'n i eisiau dangos hwn, nes i ddim llwyddo wneud hwn yn y sesiwn Saesneg, ond oedd pob plentyn yn y fenni wedi cael darn o bapur fel hyn, a oedd Jeremy yn siarad gyda nhw am anghyfiawnder hinsawdd a'r bwriad oedd creu celf sy'n adlewyrchu eu teimladau nhw. A felly, fi'n siŵr chi'n gallu gweld o'r esiamplau yma ar y sgrin, ocê, maen nhw ddim i gyd o blant ysgol gynradd, so ma'r, maen nhw'n dalentog iawn os, os oedd hwnna i gyd o'r ysgol gynradd. Ond fi'n siŵr chi'n gallu gweld faint mor grymus, faint mor pwerus yw'r negeseuon sy'n dod trwy yn y gwaith celf yma, a dyma rei o'r esiamplau wnaeth cael i roi at ei gilydd i greu y poster uh, Cymraeg, a, a mae hwnna ar gael, felly plis cysylltwch â Helen neu, neu Eleri am manylion, neu fi wrth gwrs, allai helpu chi da hwnna. A plis gadewch chi ni wybod ar drydar neu Facebook os ydych chi'n bwriadu gwneud rhywbeth uh, fel hyn gyda'ch dosbarth yn yr ysgol neu yn yr ysgol Sul. Yym, rwy'n edrych mlaen uh, i fynychu Capel y Crwys y mis Ebrill i gynnal sesiwn ar lythyrau dros y greadigaeth. Uh, felly mae hwn yn rhywbeth cyffroes iawn. A gallu gael y sleid nesaf, Helen, diolch. Uh, be, beth nesaf o ran gwaith ieuenctid a phlant? Wel, ni'n bwriadu cael aelod staff newydd, fydd yn gallu ymroi'r gwaith yma yn gyfan gwbl, um, ni'n gyffroes iawn am hynny. Ni hefyd yn bwriadu fod yn yr Eisteddfod, uh, Eisteddfod yr Urdd. Um, mae yna prosiect ar fi'n dechrau sydd yn mynd i gael um, arddangosfeydd o lythyrau yn y gydeirlannau uh, dros, yr, uh, dros y wlad, felly dyn ni'n gobeithio cyfrannu at hynny fel Cymru. A dyn ni'n bwriadu Unwaith mae'r person newydd yn y swydd, datblygu adnoddau newydd sydd yn adlewyrchu y newidiadau um, yn y cwricwlwm. A hefyd, ni, mae'n hyfryd nawr wrth i'r uh, cyd-destun gwella o ran Covid, ail ddechrau codi arian gyda'r ysgolion. Uh, rwy'n mynd i siarad yn um, uh, ysgol

Uh, diolch Nathan a diolch pawb. Um, diolch i bawb am y cyfraniadau gwahanol ac um, i Elaine a Andrew yn enwedig. Um, a mae Andrew... Actually, oedd Andrew gyda ni, ond dwi ddim, dwi ddim yn meddwl, dwi'n meddwl bod wedi gadael nawr. Felly, does dim cyfle i chi ymholi ym cwestiynau pellach i Andrew. Ond chi'n bod, thema, really, themau o gyd sefyll ar draws um, popeth i ni wedi clywed yn dife Andrew ac Elaine yn sôn bod, trwy y cerdded um, bod cyfraniadau um, gwahanol yn gallu dod at ei gilydd, bod mwy yn gallu cael ei gyfia, cy, cyflawni um, pryd yn ni'n cyd sefyll um, gyda'n gilydd. Yym, ni'n mynd i agor am cyfnod bach o gwestiynau neu um, trafodaeth, um, felly mae croeso i chi um, roi cwestiynau yn y chat box os licech chi, ond chi os licech chi dod am ar y microffon, os os well da chi holi cwestiwn um, ar lafar, um, mae yna ma na bocs bach ar gwaelod y sgrin um, sydd gyda smiley face um, o'r enw reactions, a mae yna Mae yna botwm i godi llaw fel bod ni'n gallu gweld bod chi eisiau holi cwestiwn a dod mewn i siarad.
Mae yna dri sylw, os na i gychwyn efo hynny, ia? Dwi jyst yn mynd yn ôl i cychwyn, ond y sylw pwysig iawn gan Hefin Jones ar y dechrau, fel mae'r argyfwng hinsawdd yn mynd i arwain at nifer o broblemau eraill, a Zimbabwe hefyd yn un o wledydd Affrica lle mae lefelau malaria mynd i gynyddu yn sylweddol wrth i'r ucheldiroedd gnesu a troi'n gynefin i'r mosgito a'r parasites, yr haint yna. Felly mae 'na ystyried yr effeithiau mae'r argyfwng hinsawdd yn mynd i ddatblygu mewn meysydd um, mwy eang wrth gwrs. Um, mae Hefin wedi gorfod gadael rwan, oedd o'n um, darlithio bore yma ar newid hinsawdd. Um, oedd na gwestiwn ynglyn â um, ffurlen A Gymraeg. Dwi'n meddwl bod hwnnw wedi cael ei ateb. A mae yna gwestiwn am llythyrau'r greadigaeth yn dod i gadeirlan Bangor. Dwi'n gobeithio'n fawr iawn y bydd. Um, Mae'n y modd i ni gynnwys um, gweithgareddau llythyrau greadigaeth yng Nghwm wrth daith um, Andrew ar draws y gogledd, felly um, byddai'n braf iawn cael casgliad o lyniau yym yn cael ei arddangos yn Llanelwy ac yn Mangor yy a hefyd yn Steddfod yr Urdd sydd yn yn dod i Dinbych yym wythnos ar ôl i'r daith ddod i ben, felly yym yym wnawn ni weithio yy efo'n gilydd yn y gogledd a'r hynaf.
Ie, diolch Nos. Cael cwestiwn arall ar y funud. Ond mae croeso i chi bad miwtio a, a gofyn y cwestiwn, wrth gwrs. Diolch, Mari.
Ie, mae llythyrau'r greadigaeth, um, fel oedd Nathan wedi sôn, yn brosiect sydd yn dal, wel, mae'n datblygu gyda ni Um, felly does dim byd yn set in stone ar hyn o bryd, ond chi fod diddordeb wrth gwrs gyda ni i gydweithio um, i gydweithio a derbyn cyngor um, ganddo chi ynglyn â sut gallwn ni um, mwy, mwyhau um, y prosiect yna.
Ydych chi'n gwybod os dyw um, cwmnïau fel Tesco yn mynd i um, ganiatau bobl i gasglu uh, yn ystod wythnos cymorth Gristnogol eleni? O, diolch Sian. Mae yna'n cwestiwn da, yn diwe. Gai, gai, um, gai gofyn i Helen neu Eleri dod mewn ar y cwestiwn yna? Ie, yeah, dyn ni ddim wedi clywed unrhyw beth am Tesco eto, ond fi'n credu mae'r um, archfarchnadoedd eraill wedi, um, wedi gadael pobl casglu arian, ond dyw Tesco ddim wedi dweud unrhyw beth eto.
A, a sut yw'r ffordd orau i gysylltu gyda nhw neu drefnu um, felly y, y gwmnïau eraill?
Uh, dwi'n meddwl jyst mynd i'r um, archfarchnad lleol a gofyn yno, neu os chi'n cysylltu â fi ac Eleri, ni'n gallu helpu um, rhoi, uh, sorry, rhoi chi mewn cyswllt gyda nhw. Oce, okay, iawn, diolch.
Llywyd? Ie, cwn. Llywyd?
Ie, dewch ymlaen, Dewi.
Ie, yeah. um, yeah, mae'n mae rhyfedd iawn. Um, mae casglu o di i di wedi mynd i ni yn yr ardal yma uh, yn, amos, yn amhosibl. Um, oherwydd cyfreithiau ac yn y blaen a'r arwyddion sydd ar y strydoedd erbyn hyn. Felly ni ddim yn ystyried hwnna o gwbl. yy yy yy nawr. Yym a felly ni 'di bod yn gwneud pethe gwahanol a ma' clywed chi'n sôn am am lenni o dŷ i dŷ ac yn y bla'n mae e'n yn rhywbeth yym yy fel yr oes o'r bla'n fel petai ni'n rhoi am lenni yn yr eglwysi yym byddwn ni'n cael astudiaethau grawys a ciniawe grawys a bydd yr arian na mynd i gymorth Cristnogol felly mae yna gyda ni bwyllgor hynny yw am mynd o dŷ i dŷ mae hwnna wedi mynd i ni yn yr ardal yma. Yn anodd. A ma' 'na bobol yn casglu mewn rhai yym archfarchnadoedd, nid yn arbennig ar wythnos cymorth Cristnogol, ma' nhw yn cael slot ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn.
O ran um, y ffaith ydych chi ddim yn gallu mynd o dydd di, ydy hwnna'n cynnwys um, just roi amlenni trwy drysau pobl, y rai dosbarthu yn unig hefyd, neu just y rai ble ydych chi'n mynd nôl i gasglu'r amlenni? Casglu'r broblem. Casglu'r broblem. Um, okay. Mae yna strydoedd, dwi'n, oh, mae cyf, rhywbeth cyfreithiol, mae yna strydoedd yn cael eu targedu um, yn Inas Abertawe, arbennig, maen nhw'n dweud, um, o, oh, mae yna enw arno fe, hynny yw, chi ddim yn gallu mynd na o gwbl, mae'n fe'n no zone, sy'n cofio beth yw'r gair. Ah. No cold collars, no cold collars. No collars. Ie, yeah, mae'n no fwy na... Ie, yeah, mae gen bob cyngor sir um, yeah. um, gan llawiau ar hyn, yn dweud. Ie, ie, ie.
Felly ni wedi penderfynu, ni'n gadael hwnna, um, ni wedi gadael hwnna i fynd... Um, Sy'n oddedig.
Ie. Yeah.
Okay. Un o'r pethau, un o'r pethau gyda'r amlen newydd nawr, wrth gwrs, yw mae'n amlen sy'n gallu gadael i a rhoi cyfeiriad i bobl i rhoi ddyn ôl. Uh, er enghraifft, mae yna rai yn gyfyrddin nawr, mae nhw'n gwneud, e, gwedwch mae Mrs Jones yn byw yn rhif deg rhyw stryd, ynddo fe, a mae, mae hi'n, neu mae unrhyw un, mae plant hyd yn oed yn gallu rhoi yr amlenni trwy drws, ond ar yr amlen mae'n gweud, uh, os chi'n dymuno, gadewch hwn gyda Mrs Jones yn rhif deg. O ie, ni wedi, ni wedi wneud na. Ni wedi cael pethau ar-lein, a ni wedi cael pethau ar-lein, um, cael opsiwn ar-lein, ac yn y blaen, a talu'n digidol, mae'r math na o beth wedi gweithio llawer yn well i ni. Yeah. Wel, mae'r ma e-amlen wedyn, felly falle bydd hwnna'n opsiwn da i chi ddefnyddio, um, gan ei fod e mor hawdd i, i, i, mo, i, i ddefnyddio. Um, falle bydd hwnna'n haws o ran, ydych chi'n gallu, mae yna fotwn arno fe, fel bod chi'n gallu rannu e ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd. um, a ydych chi'n gallu printio'r QR code hefyd um, a'i dosbarthu o gwmpas y llefydd falle yn eich siop lleol neu rhywbeth os ydych caniatad. Um, so falle bydd hwnna'n opsiwn i chi.
Ond um, ie, diolch i chi. Um, sorry, ti ddim yn, um, yn nabod eich enw chi heblaw am Dewi ar y sgrin. um, Annette, Annette oedd yna. E.
Diolch Annette. Um, ond chi'n mo, ni, ni yn rili really ymwybodol, chi'n mo, mae wythnos cymorth Crisnoldo wedi newid cymaint yn diwe, um, a dwi'n meddwl mae'r mae'r dwy mlynedd diwethaf wedi bod yn, mae wedi, wedi cynyddu y newid yna, um, a mae yn ni yn clywed lot fwy bod casglu drws i ffrws traddodiadol yn, um, yn lleihau. Um, ac wrth gwrs mae'r ma cold calling zones, mae'n lot o lefydd oedd wedi cael ei, um, uh, oedd wedi dod mewn sawl mlynedd yn ôl nawr, er bod y bod e ddim yn, um, it's not applicable ar gyfer um, lot o casgliadau fel um, cymorth presnogol, mae e dal yn rhoi, um, mae'n rhoi'r nerf, mae'n rhoi nerfusnes um, ynddyn ni yn dibe ac yn ni moyn parchu um, chimo, parchu be mae cymunedau ni moyn. Um, ond beth sy'n chi mo, beth sy'n taro, beth sy'n taro fi yw bod um, really, ni wedi ceisio addasu wrth nos cymod Cresnogol cymaint ag allan ni, chi mo, trwy yr amlen um, lle gallech chi roi y e trwy'r drws a roi yym cyfeiriad neu cyfeiriod y y post office neu siop lleol i bobl dal gallu roi, a ni rili wedi gweld yym cynnydd, yym bod hwnna 'di bod yn ffordd rili da mewn sawl man yng Nghymru, yym jyst yym wythnos cymorth Cristnogol yym llynedd. Uh, felly, ma, uh, yeah, bydden ni wir yn, yn licio clywed ganddoch chi um, os chi'n ceisio pethau fel yna. Ond hefyd, chi'n bod trwy creuffyrdd digidol a'r heriau unigol, um, i ni eisiau chymod, creu cymaint o cyfleoedd a bosib i mwy a mwy o bobl gwahanol i ymwneud â'r gwaith yn y ffordd sy'n gyffyrddus iddyn nhw yn dyfa. Um, mae just, on, chymod, mae'n sôn ychydig mwy, um, mwy gymleth nag oedd e arfer yn dywe. Um, roedd yna llaw i fyny gan uh, Eleri. Ydych chi'n mynd ymlaen, Eleri?
Wel, oedd o'n reiddiol um, efo'r ferch wedi gofyn am os oedd Tesco wedi dweud rhywbeth amdan um, gallu casglu o, o flaen y drws. Nath ni ganu fel cytun Bangor, nath ni ganu Carola. um, i cymorth cysnog ar arian yn mynd i cymorth cysnogol nadolig yn Morrison's Bangor a dyn nhw ddim problem o gwbl i si jyst at y ddesg a gofyn sy'r ferch yn fanna, da chi'n go. O rai fi roi do mewn llythyr, ond do'n i'n disgwyl bod fi'n gorau wneud o'n ffurfiol ar lythyr. Ond y blawn hynny, oedd, oedd na ddim problem. Ond oedd allan tu allan i'r drws dechrau yn yr awyr agored. Dwi'n meddwl dyna ydy pwynt. A nathon ni cadw at y canllawiau yn gwisgo mygyda ac yn cadw pellter. Mae o'n llun os yno, so fedri hi ategu beth ddwedais i. Na, um, oedd o'n llwyddiannus iawn, ac oedd, um, wrth gwrs, cadw at y canllawiau, a canllawiau'r siop, canllawiau'r cyhoedd a canllawiau ni'n hunain hefyd ac oedden ni'n denu wrthi am awr. Do, oedd e'n arachog. Ie. Um, Cwestiwn bach roedd, o'ch chi'n canu jyst yn y Gymraeg neu yn ddwyieithog? Yn ddwyieithog.
Okay.
Ac oedd yna ni um, gyfeilwyr hefyd ar y ffidil a'r recorder, ia, dwi'n cofio'n yeah, iawn, Leri? Ia, ia. Felly, ie.
Yn ni'n iwsio, yn iwsio taflen Carolan wrth gyfoeth cysnogol, cyhoeddi blynyddoedd maith yn ôl. Mm. Um, dwi'n meddwl bod nhw ar gael ddim mwy, ond efallai fysa Leri yn licio, yr leri arall, um, yn licio gweld os ydyn nhw dal ar gael a ffendio mwy o copïau i ni, oherwydd dwi methu'n glir y ffendio copïau gwreiddiol Bangor o gwbl, o rhaid iddyn ni um, lun gopïo uh, uh, un un set oedden ni'n digwydd bod efo. So os, di, os da chi'n gallu ffendio'r set o y carola, cynnwys cysnogol, nes ni'n ddiolchgar. Diolch. Dwi'n nodyn ar hynna, Leri. Diolch. Dwi'n credu, dwi'n credu lle gael cwpi eich chi, Leri.
Ie. Yeah. Ie, yeah, mae'n clywed bod yr adnoddau yn, um, uh, yn defnyddiol ar hyd y blynyddoedd yn dweud. E? A mae yna'n syniad lyflu i chi yn um, cas newydd yn dweud e, Sian. Mae lot o lleisiau da um, dych chi yn y capel yng Nghas Newydd. Yym mae 'na sylw 'di dod yy diolch Aled yym yym diolch am adnoddau Zimbabwe yym ac yn dylen ni fyfyrio yy heddiw am yr sefyllfa yn yr Wcráin a 'dyn ni yn gweddïo dros y sefyllfa ac yn yym gobeithio am heddwch buan yno. Yy diolch i chi am y sylw yna Aled.
Os unrhyw gwestiwn um, neu sylwad ola cyn i ni um, uh, dod at diwedd ein cyfarfod.
Gai, gai just, um, just nodi, yr hyn oedd y net, um, yr un gofid gyda ni yn Aberhornddu ynglyn â casglu o ddrws i ddrws, mae, e, mae e ar draws y, y wlad. Um, adnodau pobl felly i wneud hynny, ond hefyd y cold call zones 'ma sydd yn dod yn fwy amlwg. Ond chybod, yr, nes i ddeall yn iawn am yr amlen papur, bod e, yr amlen bydden ni mynd o ddrws i ddrws, wy'n deall hwnna bod, chymod, mae'n wych bod, bod, bod modd um, dosbarthu heb orfod casglu, casglu'r broblem. Yym, ond hefyd bod chi'n gallu defnyddio fe, rhoi nhw i eglwysi fel bod nhw'n gallu cael eu defnyddio mewn, fel oedd Annette yn sôn, yn, yn adeg y grawys a bla bla ac yn y blaen. Mae hwnna'n yn, yn rhywbeth defnyddiol iawn, fi'n credu. A diolch i chi am bopeth bore yma. Wedi bod yn, yn help ac yn ysbrydoliaeth.
Wel do, deallwch chi, yy, deall- deallwch chi'n gywir yym bod nhw'n aml-bwrpas, so dych chi yn gallu defnyddio nhw yn eglwysi a phethe felly, er maen nhw ond am yym i'w defnyddio yn wythnos cymorth Gristnogol, gan bod dyddiadau a pelly felly a- arnyn nhw yym sydd ond yn eu galluogi nhw i gael eu ddefnyddio yn ystod yr wythnos yna'n anffodus. Yym ond gyda'r pethe QR codes, so chi'n gallu cael nhw yn eich mannau addoli, a bydden nhw ar gael trwy gydol y flwyddyn os ydych chi'n creu tudalen, er enghraifft GiveStar, a dych chi hefyd yn gallu cael un o'r um, dyfais yna, um, lle mae pobl jyst yn gallu sganio eu cered yn ei roi hefyd, a sy'n nhw'n gallu bod yna trwy gydol y flwyddyn.
Dwi, sorry, um, y dyfais yma, ble, ble mae dyn yn cael gafel hwnna, a faint mae'n costi, os unrhyw syniad? Mae am ddim, um, a dych chi'n gallu archebu gyda Mosaic, um, na i rhoi rhif yn y chat i chi, um, a ie, yeah, na i rhoi rhif yn y chat i chi.
Yym, bosib gall y, gall y ti roi um, link yn y chat box eleri at y tudalen ar y gwefan. Um, bydd yn egluro chydig mwy am um, technoleg yna. Um, mae'n um, mae rhywbeth wych, actually. Mae'n rhywbeth gallech chi addasu fel grwpiau ac eglwysi ar gyfer apeliadau gwahanol trwy gydol y flwyddyn. Sia...
A fe werth eleri i weid bach mwy am mosaic, lle bod bobl ddim yn deall beth yw mosaic?
Iawn, um, so Mosaic, nhw yw, um, yw rhan ble dych chi'n gallu archebu deunyddiau cymorth cwsnogol, um, so dych chi'n gallu ffonio nhw unrhyw adeg o'r flwyddyn um, neu e-bostio nhw, ond mae ffôn yn well, um, a jyst archebu pethau, um, a maen nhw'n anelu anfon pethau i chi o fewn tri diwrnod gwaith. Um, ond yn amlwg gyda adegau prysur, um, bydd hwnna'n wahanol. Um, ond ie, yeah, maen nhw'n warehouse newydd dyn ni'n defnyddio, um, ond maen nhw'n ma nhw, ma nhw dda, maen nhw'n hyfryd. Uh, Sian, oedd yna cwestiwn olaf gen ti? Yym, wel, jyst un sylwad, a fydde fe'n syniad i gael amlen fyddech chi'n gallu defnyddio trwy'r flwyddyn, yn hytrach na dim ond yn ystod y wythnos cymorth Cristnogol, 'na 'na 'na un sylwad. A'r peth arall yw yym yy os 'dyn ni'n trefnu i gasglu yym yn mewn un o'r archfarchnadoedd, Ydw i ar ddeall taw yym dim ond trwy ddefnyddio y dyfais cardiau nawr ni fod i gasglu neu ydw e'n dal yn bosib i gasglu jyst arian parod?
Ti eisiau fi ymateb Eleri? Iawn. Um, so gyda'r amlenni, um, trwy'r blwyddyn mae hamlen generic sy'n dwyieithog yn gallu defnyddio am unrhyw um, ymgyrch yn y, yn yr eglwys. Dwi e ddim wedi cael ei um, darlunio i mynd trwy'r drysiau, ond mae'n iawn yn yr eglwys. Ac hefyd mae um, amlen am um, argyfyngiau. So, am mae'r amlen yma ar gael yn Cymraeg neu Saesneg. Um, a gyda casgliadau ar y stryd, ie, yeah, mae'n dal yn iawn i wneud arian parod a mae bwcedi a'r um, collecting tins ar gael i defnyddio os chi'n wneud hynny.
Ella cael ei egluro hefyd bod y gyfraith efo casglu o DD yn eitha cyfyngedig a bod angen i'r amlenni fod yn benodol ar gyfer yr wythnos, fel na bobl ddim yn cael eu twyllo tu allan i'r wythnos. Felly mae'r gyfraith yn yn cyfyngu ni yn hynny o beth. Ond mae yna gannoedd o filoedd o amlenni yn cael eu paratoi wrth gwrs ar gyfer wythnos cymorth Cristnogol a mae'r mae'r gwastraff yn eitha isel dwi'n meddwl ar yr amlenni rheini. Ia, mae'r, ma, chi'n gwybod, mae'r amlenni yn cael eu dylunio'n arbennig ar gyfer yr ymgyrch y flwyddyn yna ac i cyd-fynd gyda adferteisio gwahanol um, i, i wneud yn siŵr bod, bod nhw'n cael eu sylwi um, uh, yn, chi'n gwybod, ymhlith y post gwahanol um, mae pobl yn derbyn yn dyfa. Ond diolch o galon i chi. Mae ma, ma, lle wedi'n peth arall, dylen ni atgoffa bobl, mae bobl yn sôn am gasglu um, yn yr archfarchnadodd ac yn cael cyniatad rheolwr yr archfarchnad. Ond os ydych chi'n casglu ar y stryd, wrth gwrs mae'n rhaid chi gael cyniatad y cyngor lleol. Mae hwnnw'n rhywbeth ychwanegol, yn dweud. E? A mae yna gardiau gan cymorth gysnogol i chi gasglu ar y stryd, ond bod uh, rhaid cael cyniatad y cyngor i wneud hynny. Diolch, Tom.
Reit te, ni'n mynd i dod â'r cyfarfod ni ben pum munud yn hwyr, ond mae wedi bod yn braf i sgwrsio a mae'r cwestiynau yma wedi bod yn reit pwysig ynddyn nhw. pryd um, des i'n ôl o gyfnod mamolaeth um, llynedd just cyn i wythnos cymorth Cresnogol cychwyn, um, o'n i ychydig yn apprehensive i gweld chwbod, beth oedd wedi cael ei gynllunio ar gyfer yr wythnos eleni. Um, ac mewn un ffordd o'n i yn, yn just mor surprised a uh, really di ysbrydoli gan cymaint oedd wedi ei drefnu. Uh, y llynedd, just cwpl o fisoedd yn ôl, o'n i dal yng nghanol y pandemig ond doedden ni Um, ac mae mor, um, mae'n calonogol i glywed, chi'n gwybod, yn y chat box, yr holl cynlluniau sydd sy dyn ni um, ar gyfer yr wythnos eleni i gweld mwy a mwy um, wrth i ni dod i ni, well, um, dyw a'i mynd dod allan o'r pandemig yn dife. Um, ond chi bod, mewn ystyr arall, chymod, dylwn ni ddim wedi bod yn surprised o gwbl yn gweld yr holl uh, gweithgarwch, achos chi bod, mae galwad dew yym, i ni fod y bobl sydd yn ymateb i lleisiau y tlawd. Mae e'n galwad gryf, mae e'n un sydd ddim yy jyst yn effeithio yym Cristnogion, mae e'n ymestyn i i pawb, yy i i chimod i greadigaeth Duw yndyw e, a ma'r galwad yna ma' mor gryf a mae e erioed wedi bod. So mae amser ni yn dod i ben. Chi'n gwybod, plis cysylltwch um, am manyl, os hoffech chi unrhyw manylion pellach am beth sydd wedi cael ei rannu, bydde Eleri a Helen uh, yn, yn rili cyffroes i glywed um, gennych chi dros y ffôn. Um, ar ôl y cyfarfod, mi fyddwch chi'n derbyn e-bost sydd yn cynnwys link i holiadur Yym, bydden ni yn yn ddiolchgar iawn yym os medrwch chi lenwi hwn. Chimod, ni 'di bod trwy cyfnod anarferol yym am gyfnod hir nawr ydyn ni, ond wrth feddwl at y dyfodol a'r posibiliadau o gyfarfod mewn person, chimod, sut medrwn ni fel cymorth Cristnogol yng Nghymru, y rwydwaith ar draws y wlad, sut medrwn ni ymgynnull yy mewn ffordd um, sydd yn ddefnyddiol a mewn ffordd sydd yn bwrpasol uh, yn y misoedd a'r, um, a'r blynyddoedd i ddod. Wrth gwrs, wrth i ni feddwl am dod â mwy a mwy o bobl uh, mewn i'r gwaith mor holl bwysig hwn. Felly wrth i ni dod i ben, dwi am i ni, um, i ni gofio y galwad um, geiriau mor um, enwog i ni, y galwad yn Maica uh, 6. boed i ni fod yn bobl sydd yn hybu cyfiawnder, ein bod yn bobl sydd yn hael bob amser ac yn byw yn oelaidd ac yn ufudd i Dduw. Gras ein Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fo gyda ni oll, nawr yn y gwaith hwn ac am byth.

e-byst yn ystod yr cyflwyniad so ma' 'na ma' 'na rai dal 'di methu ie. Odd yym odd y linc o'n i 'di ga'l trw Eventbrite dwi'm yn gwbo be' ddigwyddodd yym efo hwnnw neu hynny 'di odd o ddim yn gadal mi ddod i fewn heblaw Wel, dwi'n yn siŵr iawn, dwi'n yn siŵr, ond mae'n just ddim yn help. Ces i e-bost o rwy'n yr un peth nawr, oedd y link ddim yn gweithio, so mae hwnna'n... Ond dwi'n falch bod chi wedi cyrraedd. Ond, ond um, dwi'n yn gwybod weithiau, ti'n ti'n archebu Ticedi, er enghraifft, efo Merched y Wawr, dan ni'n archeb yr ticad ar gyfer yr digwyddiad, a ti jyst yn clicio na fo, a dyna fo. Yeah. A wedyn, rheddiw, oedd na rhywbeth i ddeud, oedd o'n gofyn, o dwi ddim wedi logio i fewn, a be di'r cyfeiriad e-bost, a rhyw bethau felly, a wedyn, ti'n modd, oedd o jyst yn, yn rhywbeth oedd yn lot o bethau, lle. Yeah. O, dwi'n falch bod fi di notisio bod chi di e-bostio. Wedyn, ti'n bod, ti'n dechrau meddwl, sut dwi'n mynd i wneud hyn? A wedyn, erbyn, erbyn i ti anfon y link arall, Llinos, o, oedd y cyfrifiadur yn deud, o, na.
Wy'n sylwi bod yna e-bost ti wedi dod i, mwy na un e-bost wedi dod i fi hefyd, bobl wedi methu ymuno. Ie. Nawr yn gweld nhw, ie. Ie mae'n anodd gweld e-byst pan dach chi ar Zoom hefyd achos ma' Zoom... Mae'n anodd ie. ...yn llethu'ch sgrin chi. Ie. Dych chi'm yn gweld yr yym... Yndi dwi gwbod. ...bach felyn ie. A wedyn ti'm isio gyrru tecst ne' t'mod ti'm yn siŵr iawn o sut dwi'n mynd i ca'l... Ie. Wel 'na beth ddigwyddodd gyda un gyda fi ges i destun a a les i'r yy linc newydd iddyn nw wedyn a nethon nw mewn ie.
Ie, ie. Ie. Hmm. Ond di, wel, na fo. A wedyn, uh, mae'r signal wedyn, neu, neu mae nhw, mae'r cyfrifiadur wedyn cael llon bol.
A'r stormydd hefyd, da ni'n... O, ie, ie, ie.